Hormatly diňleýjiler, hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa bilen söhbetdeşligimize geçýäris. Täjigül, bu ýyl geçirilýän maslahatda öňki ýyllardaky maslahatlardan nähili üýtgeşiklik gördüňiz we olardan sizde nähili

Ikinji tapawut, biziň bilşimizden bu gezek maslahata gatnaşmak üçin hasaba aldyrmak islän çykyş etmekçi bolan adam gaty kän boldy. Şonuň üçin-de obýektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hasaba aldyryp bilmedi. Türkmenler barada aýtsam bize belli bolşuna görä onlarça aktiwist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir bellejek zadym, bu ýyl maslahatyň işi diňe iş. sagatlarynda däl, gije-gündiziň dowamynda ir sagatlarda we agşamlyk hem dowam etdirilýär, ýagny ara alnyp maslahatlaşylýan tema, mesele örän kän. Iş grafigi bolsa örän dartgynly. Ýene bir tapawut bolsa, bu ýyl halkara ýygnagynyň örän çynlakaý bolmagy bilen bagly. Şu sebäpden howpsuzlyk meselesi, migrasiýa meselesi hem ara alnyp maslahatlaşylýar, çünki häzir Ýewropada örän köp migrant bar. Türkmen ýagdaýy boýunça aýtsam, Biz diňe türkmen ýagdaýy boýunça däl, bütin dünýä ýagdaýy bilen baglylykda amerikan delegasiýasynyň, Ýewropa Bileleşiginiň delegasiýasynyň pikir-garaýyşlary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär diýip pikir edýärin. Demokratik döwletleriň Türkmenistan babatyndaky pikirleriniň üýtgemegine olaryň demokratik gymmatlyklar boýunça basyş etmek meýillerine hem umytwar diktator režimleri bilen eglişige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnetin duýulýar.

Bu ýerdäki örän möhüm ýagdaý Türkmenistanda raýat jemgyýetiniň ýokdugy baradaky pozisiýanyň bolmagy bilen bagly. Gynansakda Garaşsyzlygyň otuz ýylynyň dowamynda ozalky bolan bar zatlar gysyldy, ýuwaş-ýuwaşdan aşak basyldy, ýöne bagtymyza häzir ýaşlar oýanyp başlady we raýat jemgyýetini dikeltmek mümkin bolar diýen umydymyz bar. Biz hut şuňa uly umyt baglaýarys. Ýaş blogçylar başlaryny galdyrýarlar, ýaş aktiwistler başlaryny galdyrýarlar, biz olary goldamaly diýip pikir edýäris. Olara gapdaldan demokratik döwletler tarapyndan, hukuk goraýjylar tarapyndan, beýleki demokratik güýçler tarapyndan mümkin bolan ähli kömegi bermeli diýip hasaplaýarys. Bu günleriň dowamynda gozgan ýene bir meselämiz bolsa türkmen aktiwistleriniň daşary ýurtlarda yzarlanmagy, ýanylmagy bilen bagly boldy. Bu diňe Türkiýede däl, Ýewropada, beýleki ýurtlarda hem şeýle. Mundan başga, resmi Aşgabat daşary ýurtlarda öz diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň bar ýerlerinde olara ýurt daşyndaky türkmenistanlylaryň haýyşlaryna, arz-şikaýatlaryna göz ýummaga, mümkinçilik berýär. Biz muňa režimiň öz raýatlaryna örän erbet çemeleşmesi hökmünde baha berýäris. Ýene bir bellejek täzeligim bolsa häkimiýetlere tarapdar blogçylaryň peýda bolmagy bilen bagly. Olar häkimiýetleriň görkezmesi astynda işjeňleşmäge başladylar. Netijede, hiç bir garaw görmezden, olar žurnalistleri, aktiwistleri, hukuk goraýjylary, blogçylary, agentler, içalylar, watanyny satýan satlyklar diýen Ýaly sözler bilen atlandyryp başladylar. Biz muny internet harasmenti hasaplaýarys, şeýle-de ýaş aýallary, gyzlary ýeňles maşgalalaryň hataryna goşmak synanyşyklary edilýär, olara hapa töhmetler, şyldaklar atylýar, sögülýär, bütin tohum tiji bilen öldürmek haýbaty atylýar, bular täzelik we erbet täzelik bolup durýar. Bularyň ählisi raýat jemgyýetiniň gaýtadan dogulmagyna örän ýaramaz täsir edýär. Olar islän adamlaryna ýarylyk ýelmäp bilýärler, emma muňa seredýän, haý diýýän ýok. Bu hili işleri edýän adamlar hiç bir jogapkärçilik çekmeýär. Aktiwistler türkmen raýat jemgyýetiniň gaýtadan döremegine örän uly goşant goşýarlar. Eger-de biz şu hili ýagdaýda olara kömege ýetişmesek, Türkmenistan ýene birnäçe onýyllygyň dowamynda orta asyr şertlerinde galar, gynansakda häkimiýetler demokratik güýçler babatyndaky şeýle gatnaşygy höweslendirýänine çalym edýär. Raýat jemgyýetiniň nirede gaýtadan janlanýanlygynyň tapawudy ýok. Türkmenistanyň özünde bolsun ýa daşary ýurtlarda ýa-da Türkiýede, türkmenleriň köpçülik bolup ýaşaýan ýurdunda ýa-da Ýewropada, parh ýok, biz demokratik üýtgetmelere umtylýan ýaş nesillerimize kömek, goldaw bermeli.
Täjigül, siz türkmen resmilerini dialoga çagyryp gelýärsiňiz. Emma bu meselede kän üýtgeşiklik görünmeýär. Sebitiň beýleki ýurtlarynyň resmileri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda dialog hem, gatnaşyk hem bar. Türkmenistan bilen deňeşdirilende, sebitiň beýleki ýurtlarynyň resmileriniň adam hukuklaryny goraýjylar bilen gatnaşygy barada näme aýdyp bolar? Bu ýerde tapawut nä derejede uly?

ösmegine alyp geljek kynçylyklaryň aradan aýrylmagyna, çylşyrymly meseleleriň wagtynda çözülmegine üns bermäge çagyrýarlar. Biz hemişe hut şunuň ýaly dialogyň gurulmagyna ymtylýarys, gynansakda türkmen häkimiýetleri bu ýylam öz delegasiýasyna aktiwistler, hukuk goraýjylar bilen duşuşmagy gadagan etdi. Şunuň bilen birlikde islendik döwlet alyň, şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň resmi wekillerini alyň, Bu döwletleriň wekilleri öz ýurtlarynyň raýat jemgyýetleriniň agzalary bilen kadaly gürleşýärler. Olar žurnalistler bilen-de, hukuk goraýjylar bilen-de, aktiwistler, blogçylar bilen hem arkaýyn duşuşýarlar, gürrüň edýärler. Olaryň arasynda kadaly dialog, adamkärçilikli gatnaşyk bar. Olar öz aralarynda gürleşip, degişip hem bilýärler, çaý başynda oturyp, eger-de öz wagtynda çözülse, ýurdy petige alyp barmajak meseleler barada pikir alyşyp, maslahat edip hem bilýärler. Emma gynansakda türkmen häkimiýetleri entek muňa düşünip bilmeýärler, olar islendik aragatnaşykdan howatyr edýärler, gaça durýarlar, raýat jemgyýetiniň wekillerinden, habar beriş serişdelerinden we beýlekilerden çeke durmaga çalyşýarlar. Bu pozisiýa birem üýtgedilmelidi. Serdar Berdimuhamedow biziň ýurdumyzyň üçünji prezidenti bolanda bizde umyt bardy. Biz ol öz karýera basgançaklarynda Ýewropa mekdebini geçdi, başga gymmatlyklary gördi. Diýmek, ol türkmen režiminiň galyplaryndan çykyp täze ädimleri ädip biler diýen umyt bardy. Emma gynansak-da biz entek beýle zatlary görmeýäris. Stereotipi türkmenski režimi umaçat nowyy şagi. K sožalenýu poka my этого ne vidim.

Kanun işleýär, olarda adalatlylyk bar. Onsoň olarda hatda žurnalist, blogçy, aktiwist bolsun, tapawut ýok, öz opponenti bilen bagly ýagdaýa nädogry baha berse islendik adam hukuk goraýjy edaralara arza ýazyp, kanun esasynda şikaýat edip bilýär. Bu hili ýagdaýda olaryň arzalaryna medenileşen ýagdaýda seredilýär we netije çykarylýar. Biziň ýagdaýlarymyzda bolsa, Özüňiz bilýärsiňiz, adalat ulgamy hiç bir tankyda tap getirmeýär, onsoň gynansak-da, şu ýagdaýlar sebäpli bizde bigünä adamlar şu wagta çenli üzňeleşdirilen şertlerde saklanýar. Bu hili ýagdaýda islendik adam, şol sanda Myrat Düşemow ýaly koronawirus hakynda sorag beren raýat hem Kursana Ismatullaýewa ýaly bikanun işden çykarylýar we öz arzasyna seredilmegini soran lukman hem ýa-da bir suraty feýsbukdan alyp sosial ulgamlarda ýerleşdiren adamam Düşüp biler. Soňky mysal Nurgeldi Halykow barada bolany, ony bir surat sebäpli ýygnadylar. Iň möhüm bolsa syýasy tussaglar. Mysal üçin, Pygamberdi Allaberdiýew häkimiýetler ýurduň Konstitusiýasynda ýazylan, şol sanda türkmen delegasiýasynyň düýnki mejlisde gürrüňini eden demokratik gymmatlyklaryny sylamaga, hormatlamaga çagyran adam. Olar, ýagny demokratik gymmatlyklar barada kagyz ýüzünde owadan ýazylan, aýdylan, emma olar iş ýüzünde, hakykatda ýok. Krasiwo, krasiwo goworila, na bumagie, no na dele etowo netu. Hormatly diňleýjiler, Türkmen Helsink gaznasynyň başlygy, hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa bilen söhbetdeşligimizi diňlediňiz.